Republic Day a ni a ah ah January ni sawmhnih leh paruk kum sangni sawmhnih paruk a ni a hei vawiin chu kohhran tha lai ten ah tumbu kan khawrh dawn a veipa den kan siam dawn a mau theiin tui dawn khawp mai a tunah hian kan inhak khawm mek a field ah hian parade an awm bawk a. kan chhuak tep a aw ka team tur te an ni hei an fit hlawm dawn a nia aw hei hi aw sap sapji a aw a tiffin a nih hi aw eeh hei hi. Saw ta saw saw parade an la awm bawk a ni aw kan chhuak tep a em pawh a ni se Tumbu Tumbu nen kan inhmu leh tura ngai la thawm e ni hi kan awmzuk thleng thla hmasa a tunah hian Tumbu la dawn a ni tlangval hruai a a ni tawh le an va han tui hnai ser sawr em awh ho Lairok Tumbu umm. Hmm, kha kha ni kha. Ah, ah heo. Kha ham cha em. Alien bak si. Ah, tui nai ser ser le me. Ah, cha tak ani. Hmm. Poni te kan hla khom nga. Tumbu vai. Tumbu. Khuar runpui kan nei dawn ni. Hmm, eh, tui dawn e. Hei, thleng phai a horpup lui kam. Kan inghah khawng tur hmun, hei kan RV tur ni a. A hmun chu lo dang hlam hle mai. Ni kum tui lian khan in. A lo suat sam na sa ni. Eh, thei. Anuam dawn e. Umm. I pisan a kan chiah ni tunah khan. Sawsalaiah sawnin mihring khan a nia mihring kalna chulaiah sawn kan pawlte an rawn lang dawn a ni an rawn thleng thla ve leh a hnung lampang ho kan lo en ang. Saw saw ta chhak an nu la reta in hma lo hruai a. Hmm. Ye, lo bai bai ro le. Hmm. Saw ta saw a hnunga sangi ron kala. a hnungah pi rem rem i a hnungah pu rem na a a hnungah nula a chuan i a hnungah nula rem i a hnungah pu vr a saw teh saw aw sawi zel lo mai ang an rawn lang tan a ni a dawm khawp mai pu rem na pawh mut bu nen a rawn thawk chhuak a saw a rawn inthawk rit khawp mai a a thlangah sawn a saw lai sawn kan lo in a kal thei chin.

Hi tah hian tumbu tumbu baby a hmu leh tawh a nih hi.

ka lo mang ang lutuk a, Ropui chi pa ka awm tih khan kan lo lo lo te kha kan tum tawh a, la rilhlui ta khan phone nga ti ngi ka ti ka har a ve le group ten ha pa kherei ve amal no lang don mal no zong zong ne

vlog tu ka ni

lo thal der ange aw hei heta hi umm tip zak zak bawk a emaw a va lian ve.

Goal keeper te pawh i vang ve. Tumpu bag khat an rawn zawn a a thlangah khuan bag khat dah that an la nei bawk a an hmu hnem khawp mai.

Tunah hianin kan lama kan dah that kha hnu la awm a, kan hawn thla leh bawk dawn a ni. in ei ngun tawh tuna hian hei rawn bawl mek a hei he lamah te hian awm an la awm a tumbu hei helaiah hian a awm bawk a tam tawh khawp mai a hei hi dal.

nuam khawp mai chaw kan ei anga chaw ei khamah kan haw chho dawn a ni tichuan laktuk ah pathian in rem a tih chuan mau thei ngawt in vaipa den kan siam anga kan zuar dawn a ni. hian vaipa nen an sawh mek a vaipa nen a ni a hei hi a tui dawn a ni hetiang hi mizo chawhmeh tui tak vaipa nen a ni e a sawhtu ka naute lang ang a hawi lawk nui sei. nui lawk te nui se tah hian dal a awm a dal hi tui dan a ni a dal tak ui dal in sa lo nei tih reng reng ka hre thei dal sa e tui dawn a sawhna chu ti khan tunah hian chu chhun kan fak dawn mek a helai hian hnah aw hlui an siam a fatu ten phah tlar dul mai a a tui dawn khawp mai a helamah hian kan nula te an awm a saw lamah sawn sawn a rawn phei dawn bawk a Pawn in se chawi hunah kan ti leh dawn ni aw. Le. Hei an ei dawn tawh a. Tui dawn khawp mai. Le boy lo win boy lo win. Oh so lang thil sawn bar mial mial tawh mai. Pass pass. aw an ri mur mur tawh mai a ni tih hian hlui hran hran a kil a Chuan bawih a tui em? A bawih te, te bawih te remi te? Aw, e? Han bar teh u le? Aw, eo, han tui dawn em? Kan haw tawh dawn a, han bai bar u le? ku da hum bag pakhat a awm a heta hian car sen pick up car var khu lama te khun a rawn kal a khu hah hmel khawp mai khu Hmun chu kan hlawh tling e, Pathian zarah tumbu kan hawn teuh a, rawn pu hnem khawp mai khu, an lo rak tut tut hlawm a. Uu te te khu khu. An la rawn kal a ni. Pu remna pawh. Lo hoi lawk teh. Nge ha a hmel khawp mai. E e la in post thei. Khua lama khu khu Rawn kal hlawm a Kan nula te kan tlangval te umm Khua khu lama te hunna rawn kal bawk a ni umm